Helo, Geraint Palmer ydw i, dw i'n darlithydd yn yr Ysgol Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd a dwi'n mynd i siarad nawr am prosiect dwi wedi bod yn rhan ohono fe yn hyfforddi mewnblaniadau geiriau ar gyfer y iaith Gymraeg. Um, cafodd y prosiect ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, cafodd ei arwain gan Dawn ac Irina ac oeddwn i'n rhan o tîm um, oedd yn dod o yr ysgol mathemateg, yr ysgol cyfrifiadureg a gwybodeg a'r ysgol Saesneg cyfathrebu a cathroniaeth. Rydyn ni'n gobeithio bod y prosiect hwn yn cyfrannu tuag at adeiladu isadeiledd technolegau iaith ar gyfer y Cymraeg. So yn gyntaf, na i siarad bach am beth yn union yw mewnbloniadu geiriau, so be maen nhw'n golygu, a rhai o'u priodweddau. Yna na i siarad bach am defnydd mewnbroniadau geiriau, so pam ydyn ni'n gwneud y prosiect yma, pam bydden nhw'n defnyddiol. Wedyn na i siarad am beth wnaethon ni wneud um, ein gwaith yn hyfforddi mewnbroniadau geiriau ar gyfer y Gymraeg. A wedyn nawn ni arddangos y mewnbroniadau geiriau yma er mwyn i ni gallu gwerthuso pa mor dda i nhw. Felly, beth yw mewnbliniadau geiriau? So, y diffiniad dwi wedi rhoi fan hyn yw bod nhw'n mapiad o'r gofod lecsiosemantig i'r ofod fector real. Ond be mae hwn yn golygu? Wel, mae'n golygu bod ar gyfer pob gair mewn iaith, mae yna mapiad neu ffwythiant sy'n cymryd um, y gair hynny ac yn rhoi iddo fe fector o rhefau real, so y rai o rhefau real. So er enghraifft fan hyn, dwi wedi rhoi'r gair cath, y fector 24.5, 0.4, minus 8.4 ac yn y blaen. Mae'r gair rhedeg yn cael, cael fector um, unigryw gwahanol, mae'r gair melyn yn cael fector arall gwahanol, ond jyst y rai o rhifau real yw rhain. Mae mewnblyniad y geiriau yn golygu bod ni'n rhoi fector unigryw i pob gair yn y iaith. A fel arfer, mae rhain yn fectorau mawr iawn, rhyw dimensiwn o 100 i 500 efallai. Nawr, gall unrhyw mapiad o'r fath fod yn mewnblyniadu geiriau, felly gallwn ni jyst i rhestru pob gair yn y iaith Gymraeg, rhoi rhyw fector unigryw iddo fe a dweud dyna yw mewnblyniadu geiriau. Ond bydd hynny ddim yn defnyddiol iawn. Felly er mwyn i ni cael mewnblyniadau geiriau o ansawdd da, mewnblyniadau geiriau bydd yn defnyddiol i ni mewn tasgau prosesu iaith naturiol, I ni eisiau i'r mewnblyniadau hyn am dangos rhyw priodweddau penodol. Un o'r priodweddau yna yw bod ni moyn i geiriau cysylltiedig, so geiriau gyda ystyr tebyg, i fod yn agos at ei gilydd yn yr ofod fector hynny. So mae'n rili really anodd i ni gallu delweddu gofod fector dimension 100 neu 500, Yn gad ni meddwl am gofod fector o dimensiwn 2. Dyma yw um, plan. Mae fectorau yn y gofod fector hyn yw dau rhif trefnedig, felly er enghraifft cyfesurin x y. A wedyn, be ni eisiau, fel sydd yn yr enghraifft hyn, i ni eisiau'r holl geiriau sydd yn ymwneud â'i gilydd, y geiriau cysylltiedig, y geiriau sydd yn perthyn i'w gilydd, i fod yn agos iawn i'w gilydd yn y gofod fector hynny. Er enghraifft fan hyn, mae'r holl anifeiliaid i gyd gyda'i gilydd, mae'r holl berfau i gyd gyda'i gilydd, mae'r berfau coginio a'r berfau i wneud gyda Ym bwyd yn agos at ei gilydd, mae'r bwyd a'r anifeiliaid yn ni'n bwyta yn agos at ei gilydd, ac yn y blaen. Felly ni moyn i'r dosraniad o lle mae'r geiriau yn y gofod fector adlewyrchu sut i ni'n meddwl am ystyr y geiriau hyn. So dyna un priodwedd i ni rili eisiau'r mewnblyniadau hyn i gael. Priodwedd dymunol arall yw bod ni eisiau parau o eiriau sydd â'r un perthynas rhwng nhw yn ystyrlon i cael yr un perthynas mathemategol rhwng ei fectorau. Er enghraifft, mae Mae'r perthynas ystyrlon rhwng y gair brenin a'r gair brenhines yr un perthynas â sy rhwng myfyriwr a myrfyr wraig. Felly, byddwn ni eisiau i'r perthynas rhwng y fectorau, sef y pellter a'r cyfeiriad, ni wneud pellter y cyfeiriad rhwng y fector brenin a'r fector brenhines i fod yr un peth a'r perthynas rhwng y fector myfyriwr a'r fector ar gyfer myfyrwraig. I ni moyn hwn fod yn wir ar gyfer pob fath o perthynas ystyrlon, er enghraifft lluosogion, i ni eisiau'r perthynas rhwng tŷ a tai fod yr un peth a afal ac ofalu. Cenedligrwydd, so i ni moyn y perthynas rhwng Ffrainc a Ffrangeg i fod yr un peth â rhwng Lloegr a Saesneg. Rhediad y berfau, so er enghraifft bydd ni moyn rhedeg a rhedais i fod yr un peth, yr un perthynas â mynd ac es. Ac hyd yn oed pethau um, sydd sydd yn unigryw'r Gymraeg, er enghraifft, um, geiriau deheuol a gogleddol. Er enghraifft, byddwn ni moyn y perthynas rhwng llaeth a llefrith i fod yr un peth a rhwng mas ac allan. Mae'r perthnasau mathemategol yma, yn gallu bod yn rili defnyddiol, oherwydd i ni'n gwybod gallu ni'n gwneud arithmetig ar y fectorau yma. So, beth yw fectorau? Yn mathemategol, fector yw pellter a cyfeiriad o'r darddbwynt. Felly, os ni'n gwybod bod y priodwedd hwn gyda mewnblyniadau geiriau, so er enghraifft ni'n gwybod bod y perthynas delta rhwng Brenin a Brenhines, yr un peth â rhyngmyfyriwr a myfyrwraig. Gallwn ni rhagfynegu lle bydd bre y gair brenin o y gair brenhines trwy wybod enghraifft o'r perthynas yma. So er enghraifft, i cael brenin, gallwn ni dechrau da y gair myfyriwr, cymryd i ffwrdd y gair myfyrwraig, adio'r gair brenhines a dal ni ben i lan lle mae'r gair brenin. Felly gallwn ni rhagfynegu lle mae geiriau o'r priodwedd hwn. A mae hwn yn gallu bod yn defnyddiol iawn um, wrth, wrth defnyddio'r mewnblynyddiadau geiriau mewn tasgau prosesu naturiol. Felly pa fath o modelau dysgu peirianyddol, modelu prosesu iaith naturiol, sydd yn gallu cael fydd o mewnblynad y geiriau? Wel, mynd ni dangos pedwar enghraifft nawr lle ni'n gwybod mae mewnblynad y geiriau yn gallu gwella'u perfformiad. So, cyf cyfieithu peirianyddol, dadansoddi sentiment, adnabod endidau a pharsio dibynnaethau. Mewn i ni gyd wedi defnyddio cyfieithu peirianyddol rhywbryd, fel Google Translate. Be sy'n rili really bwysig wrth cyfieithu, a mae pobl yn gwybod hyn, yw i gallu adnabod cyd-destun y geiriau. A mae mewnbliniadau geiriau yn ceisio dal wybodaeth am cyd-destun geiriau. So er enghraifft, Os, os cymerwn ni'r brawddeg hwn, the distribution function is continuous due to this identity. Um, I ni fel pobl yn gallu gweld taw cyd-destun mathemategol yw hwn, ond efallai bydd cyfrifiadur trwy just edrych lan mewn, cyf... mewn geiriadur a prosesu rheolau gramadeg yn gallu rhoi'r cyfieithiad Mae swyddogaeth y dosbarthiad yn barhaus oherwydd y hunaniaeth hon. I mathemategwr fel fi, mae hwn yn nonsens. Ond os, os oedd y modelu cyfieithu yma yn gallu gwybod rhywbeth am y cyd-destun, efallai bydd um, cyfieithiad gwell yn dod allan. Felly, mae defnyddio mewnblyniadau geiriau mewn modelau cyfieithu yn gallu gwella'i pherfformiad oherwydd bod mewnblyniadau geiriau yn cynnwys gwybodaeth am cyd-destun y geiriau. Tasg arall um, sy'n gallu um, cael ei gwella trwy defnyddio mewnblyniadau geiriau yw dadansoddi sentiment. Mae dadansoddi sentiment yn rhagfynegu Os yw rhyw brawddeg neu ymadroddiad yn cael sentiment positif, niwtral neu negatif. So er enghraifft, os ni'n edrych ar um, sylwadau ar ffilm, gallwn ni gael sylw fel o'n i'n rili really licor ffilm, a mae hwn yn cael sentiment positif. Gall jyst rhyw disgrifiad o'r ffilm fod yn niwtral, a mae'r sylw fel y ffilm gweithiau dwi wedi gweld erioed yn cael sentiment negatif. Mae modelau rili really dda, er enghraifft modelau sy'n dynyddio mewn gwneud y geiriau, ac yn sy'n gallu deall y cyd-destun, hefyd yn gallu pigo lan pethau bach mwy cynnil. Er enghraifft y brawddeg olaf man hyn. Gor-actio bendigedig yn Cameron Diaz. Mae pob un o'r geiriau yna yn gair positif, ond yn y cyd-destun um, i ni'n cael brawddeg sydd â sentiment negatif. A mae modelau dda yn gallu pigo hwn lan. Mae da'r tasgau fel hyn nifer o cymwysiadau, um, er enghraifft yn ymchwil masnachol, pan ni eisiau gwybod os yw rhywun um, debygol o prynu rhywbeth neu peidio, neu os ni moyn dilyn a dadansoddi consensws ar cyfryngau cymdeithasol ac yn y blaen. Mae gallu awtomeiddio'r proses o penderfynu sentiment positif a negatif yn gallu helpu'n fawr gyda y dadansoddiad hynny. Tasg arall mae Mewnbwniadau Geiriau wedi profi i'w wella yw'r tasg o adnabod endidau. Mae'r tasg adnabod endidau yn gofyn i ni edrych am ymadroddion o fewn brawddeg sy'n ymddwyn fel un endid ar ben ei hun. Er enghraifft, yn y brawddeg hon, yr endidau yw Prif Weinidog, Cancr y Fron, Haf, Papur Gwyn. Mae rhai o'r rhain eitha obvious, er enghraifft Haf, ni'n gwybod taw endid yw hynny, ond er enghraifft yr ymwydroddiad Prif Weinidog, 'dyn ni ddim yn... mae'r gair prif ddim yn disgrifio gweini, rhyw gweinidog. Prif weinidog yw'r endid ei hun. Yr un peth gyda cancer y fron, un endid yw hynny, dim tri gair gwahanol. A weithiau gall rhain bod bach mwy cynnil, er enghraifft, yr endid papur gwyn, Mae papur gwyn fan hyn yn un endid, sydd yn rhywbeth gwleidyddol, ac o cyd-destun y brawddeg i ni'n gwybod taw en un endid yw hwn, a dim jyst disgrifiad o lliw rhyw darn o papur. Mae'r dair tasg hyn defnydd wrth i ni chwilota cronfeydd data, um, yn enwedig yn cyd-destun meddygol neu academaidd, lle mae Undidau yn gallu fod yn cymhleth iawn, ac wrth ni chwilio am papurau academaidd sydd yn ymwneud da, er enghraifft cancer y fron, by ni'n cael canlyniadau gwahanol iawn os ni jyst yn edrych am ymchwil sydd ar geiriau cancer a fron ynddyn fe, neu os ni'n edrych am yr holl endid cancer y fron. Y tasg ola dwi moyn siarad am yw'r tasg o parsio dybenaethau. Mae parsio dybenaethau yn tasg ieithyddol a mae cyfrifiaduron nawr yn gallu gwneud hwn yn awtomatig. Lle i ni'n gallu dadansoddi strwythyr rhyw frawddeg. Er enghraifft fan hyn, yn y brawddeg gwelodd Sian y ci, Ry'n ni'n gweld bod y gair gwelodd yn cysylltu dau enw, Siân a Ci. Pam fod hwn yn bwysig? Wel, gall hwn cael ei ddefnyddio unrhyw bryd i ni moyn i cyfrifiadur neu modelau prosesu iaith naturiol i gallu echdynnu ystyr o brawddegau. So, dyna'r defnydd potensial, a mae lot mwy o defnyddiau i rhain. Sut aethon ni mynd ati i hyfforddi set o rhain ar gyfer iaith Gymraeg. Fel unrhyw model dysgu peirianyddol, um, mae da ni data mewnbwn yn mynd yn cael ei hyfforddi i ni cael model allan ar y diwedd. Y model fan hyn yw'r fectorau, yw'r mewnblynad y geiriau hynny. Y data mewnbwn yw corpus. Corpws yw swmp mawr o geiriau yn ei gyd-destun. Felly, lot o lot a lot o frawddegau Cymraeg. Mae'r darn hyfforddi 'na, wnaethon ni ceisio dau gwahanol algorithm yn gweithio yn yr un modd. Mae'r algorithm yma yn mynd trwy pob gair yn y corpws, Gan edrych ar rhyw ffenestr o'r cyd-destun. Felly fan hyn, y gair coch, ti, yw'r gair rydyn ni'n edrych ar, a'r cyd-destun yw'r geiriau sydd wrth ochr iddo fe. Mae rhyw ffenestr cyd-destun yn glas sydd wrth ochr iddo fe. Ac mae'r algoritmau yma yn mynd trwy pob gair ac yn symud y ffenestr cyd-destun o gwmpas y geiriau ni. ac yn trio aseinio fectorau i pob gair, fel bod y pellter softmax rhwng y fector y gair a swm fector y geiriau yn y cyd-destun, yn adlewyrchu'r tebygolrwydd o ffindo'r gair hynny yn y cyd-destun hynny. Nath ni edrych ar dau algorithm gwahanol, so continuous bag of words, neu SIBO, a skipgram. Mae continuous bag of words yn ceisio creu fectorau fel, fel bod y pell, pellter hynny rhwng y fector y gair a fector y cyd-destun yn adlewyrchu'r tebygolrwydd o ffindo'r cyd-dest yna o gwmpas y gair. Tra bod Skipgram yn ceisio creu fectorau fel bod y pellter yna yn adlewyrchu'r tebygolrwydd o ffindo'r gair hynny yn y cyd-destun. Ond maen nhw'r ddau yn creu fectorau dda, a, maen, a wnaethon ni trio'r ddau, wnaethon ni trio lot o paramedrau gwahanol, a wedyn dewiswn ni'r mewnblwniadau geiriau oedd wedi perfformio'r gorau. Mae'r algorithm yma yn safonol iawn. Um, ni'n gwybod bod maen nhw'n gweithio. Felly, y peth sy'n mynd i penderfynu pa mor dda yw'r mewnbluniadau geiriau yma yw ansawdd y corpus yn hyfforddi'r mewnbluniadau geiriau arno. Be ni'n golygu gan ansawdd corpws? I ni moen i'r corpws fod digon mawr a digon amrywiol. Mae'r Cymraeg yn iaith sydd yn dioddef o cael dim digon o adnoddau. A pam ni'n meddwl am adnoddau, ni'n meddwl am Does dim digon o Cymraeg ysgrifenedig allan yn y byd ar y we i cael corpws digon da. Felly oedd tasg mawr dyn ni, casglu corpws oedd digon fawr i gallu hyfforddi mewn bryniadau gegiau o ansawdd da. Er mwyn wneud hyn, wnaethon ni casglu at ein gilydd lot o gwahanol is-gorpora, o lot o gwahanol genres gwahanol o iaith ysgrifenedig a mysio nhw i deu gilydd. A wnaethon ni benni lan da corpus o bron 93 miliwn o eiriau. Y corpus wnaethon ni casglu, so wnaethon ni cymryd y Beibl, Nath ni cymryd y corpus a'n crwbydal, a mae'r corpus yma yn corpus nath ymchwil Ymchwilydd o America, casglu oedd yn edrych mewn i ieithoedd llefrifol, yn eithaf casglu blogiau trydar o wefannau Cymraeg, a nath e rhannu'r um, corpus hyn gyda ni. Um, Dyw'r corpus cenedlaethol Cymraeg cyfoes ddim yn barod eto, ond nath ni cael um, is-set um, o'r corpus electronig hynny i gweithio gyda. Mae'r cronfa electronig o Gymraeg yn casgliad o iaith electronig Cymraeg sy'n cynnwys rhyddiaeth, nofelau a dogfenni gweinyddol. Felly, oedd, oedd hwnna ar gael i ni? Mae gan Google teclyn o'r enw Corpus Crawler a mae'r teclyn yma yn um, sgryfallu'r we i trio cael gafael ar um, corpula o gwahanol ieithoedd. Ar gyfer y Cymraeg, yn benaf erthyglau BBC Cymru Fyw oedd e wedi um, cael i ni. Nath ni cymryd pob erthygl gwerddon, nath ni cymryd y prosiect um, DESH, sef y prosiect um, sy'n digidio um, gwers lyfrau um, cyfrwng Cymraeg. Naethon ni cymryd nhw. Naethon ni cymryd um, trafodion y Cynulliad Cenedlaethol yn y dyddiadau clynynol, oedd nhw ar gael ar y we. Naethon ni cymryd holl Wikipedia Cymraeg, a naethon ni cymryd um, sgrifallu wefannau amrywiol, er enghraifft golwg 360 a blogiau ac yn y blaen. Fel chi'n gweld, mae'r... i ni'n gobeithio bod y corpws yma yn digon amrywiol. Mae yna iaith gwleidyddol ynddo fe, mae yna iaith academaidd ynddo fe, mae yna rhyddiaith ynddo fe, mae yna um, blogiau a trydar ynddo fe, mae'r Beibl ac yn y blaen. So mae yna iaith anffurfiol, mae yna iaith ffurfiol iawn mewn gwahanol genres gwahanol gyda ni o fewn y corpus yma. A Y'n ni'n credu, ar y pryd, taw corpws o 93 miliwn o eiriau yw un o'r mwya' yym oedd ar gael ar gyfer y Cymraeg yym ar y pryd nathon ni wneud hwn. Serch hynny, ma' hwn yn fach. I gymharu, ma' tiwtorialau ar yym creu mewnbliniadau geiriau yn Saesneg yym yn defnyddio Wicipedia um, fel sort of corpus quick and easy, a mae Wikipedia'n cael lot mwy o geiriau na hyn. Mae Wikipedia Saesneg yn cael tua um, 3 biliwn o eiriau. Um, felly, mae hwn yn fach o gymharu â stwff quick and easy yn Saesneg. Ond um, dyma be o'n i'n gweithio gyda. So wedyn, ie, yeah, fel nes i dweud, nath ni defnyddio'r dau algorithm na, um, continuous bagwyd a skipgram, gyda lot o paramedrau gwahanol, a nath ni hyfforddi lot o setiau gwahanol o mewnbreaddig eiriau, a wedyn nath ni gwerthuso nhw yn rhyfiadol a wedyn ydyn ni dewis y rhai gorau. Mae'r mewnblyniadau gorau um, wnaethon ni hyfforddi ar gael ar y wefan hyn. A dyma'r wefan, felly fan hyn yn Access, um, gallwch chi lawrlwytho uh, mewnblyniadau geiriau Cymraeg fan hyn, am ddim, a'i ddefnyddio nhw, ac yn y fideo nesaf neu ddangos chi eisiau i defnyddio nhw eich hunain. A gallwn ni gwerthuso'r ge- a pa mor dda yw'r memriad y geigiau ar y wefan yma. Felly fan hyn, mae teclyn sydd yn ga gadael i ni teipio mewn gair ac edrych ar y deg gair agosa yn y gofod fector. A fel nes i dweud o blaen, dylai fod y geiriau agos yn y gofod fector yn hefyd yn agos yn ystyrlon. Felly na i teipo cwpl o geiriau mewn fan hyn a na i gweld be mae'r deg ar y gos a yn gallu dweud wrth ni am ansawdd y mewnbwriad y geiriau yma. So yn gyntaf na i teipio mewn y gair arian a chi'n gallu gweld bod y deg gair y gosa i gyd yn geiriau ariannol. Um, gallu, mae gwario dyn ni, mae cyllid dyn ni, mae bunnau dyn ni, mae harian dyn ni, mae pres dyn ni. Ond mae hwn yn really, really dymuno. Dyma yn union be yn ei eisiau. So mae'r mewnwriadau yn, yn dueddol o gweithio'n dda. Be arall ni'n gallu gweld fan hyn? Wel, mae'r mewnblyniadau geiriau yma dal yn cynnwys gwybodaeth am treigliadau. Pam? Wel, gall ni wedi cael gwared ar y treigliadau cyn hyfforddi'r mewnblyniadau, ond holl rheswm creu mewnblyniadau yw eu bod nhw'n cynnwys gwybodaeth am cyd-destun geiriau. Ac yn y Cymraeg, mae treigliadau yn cynnwys gwybodaeth am cyd-destun geiriau, felly o'n i'n teimlo bod e'n gwell cadw hwn mewn. Be arall ni'n sylwi? Wel, mae hefyd gwahanol syllyfiadau a camsyllyfiadau mewn fan hyn. A mae hwnna yn bwysig hefyd. Be mae hwn yn dweud wrthyn ni? Mae'r mewnblyniadau hyn wedi cael eu hyfforddi a'r corpws go iawn bod pobl wedi actually sgwennu. A bydd y tasgau prosesu iaith naturiol mae'r mewnblyniadau hyn yn mynd i cael ei ddefnyddio gyda, yn mynd i cael ei ddefnyddio ar iaith mae pobl actually'n sgwennu. Felly mae'n bwysig gallu pigo hwnna lan, a mae'r mewnblyniadau hyn yn cynnwys y gwybodaeth hynny, sy'n rili neis. Os edrych ar gair arall, rydyn ni edrych ar y gair cysgu. So better of a trauma, ac ni'n gweld y deg gair agosaf i'r gair cysgu i gyd yn berfau, sy'n rili dda, a gyd yn berfau, um, heb ro'n falle cerdded, ond dihuno, um, llywygu, deffro ac yn y blaen. Maen nhw'n geiriau sydd i gyd yn ymwneud â'i gilydd, sy'n rili dymuno. Rhywbeth o'n i'n ffind o'n diddorol fan hyn yw bod y gair cwtio wedi ymddangos. Dyw cwtio ddim yn gair Cymraeg go iawn, ond fel nes i ddweud, mae'r mewnbryniadau hyn yn disgrifio rhywbeth mae pobl actio'n defnyddio'r gael iaith Cymraeg, felly mae geiriau fel cwtio yn ymddangos sy'n rili really dda. Gawn ni trio gair arall, nawn ni trio y gair blawd. Mae'r deg gair agosa nawr yn dangos falle gwendidau y mewnblyniad y geiriau. Felly, mae cwpl o geiriau yma, fel Blawr a blaw, ddim rili dim byd i wneud da'r gair blawd, ond maen nhw yn geiriau sydd wedi sillafu'n debyg i'r gair blawd. Mae hwnna wedi ymddangos achos mae rhai o'r algoritmau wnaethon ni dyddio um, yn ychwanegol i mynd trwy pob gair, maen nhw hefyd yn mynd trwy pob llythyren, felly mae gallu pigo lot o llyfiadau hefyd. Dwi hwn ddim yn dymuno Dyn ni ddim eisiau hwn digwydd. Ni ddim eisiau dau gael bod yn agos i'w gilydd yn y gofod fector jyst achos bod nhw wedi cael eu sillafu'n tebyg. Felly mae hwn yn dangos, fel o'n i'n dechrau sylweddoli ta beth, mae hwn yn dangos bod ein corpws ni dal rhy fach a bod gwendidau yn ein mewn bwriadau geiriau. Cwpl o pethau arall fan hyn, a mae'r gair siarad blawd fan hyn, Hashnod ar Twitter yw hwn, a ma' hwn yn peryglus iawn hefyd. Efallai bod y corpws mor fach bod cymunedau um, fach ar Twitter a hashnodau ar Twitter wedi ymddangos fel pethau pwysig yn y corpws, sydd hefyd yn dangos bod falle corpws rhy fach dyn ni. Rhywbeth arall i sylwi, um, Dyw'r gair fflwr heb ymddangos o gwbl, ac o'n i'n meddwl bydd y gair fflwr a'r gair blawd yn agos iawn i'w gilydd. Ac un o'r rhesymau ymna yw falle bod fflwr yn gair ni'n defnyddio lot ar lafar ond i ni ddim yn sgwennu e lawr gymaint. Felly, fi ddim yn meddwl taw gwendid yw hwn, jyst yn dweud wrth ni rhywbeth am shwd cath y mewnbliniadau geiriau yma eu hyfforddi, a'r iaith ysgrifenedig. Sydd ddim, sydd ddim rili'n gwendid achos bydd y mewnwliadau yma yn cael eu defnyddio a'r modelau sy'n mynd i cael eu defnyddio ar iaith ysgrifenedig, sy'n ffyn. Rhywbeth nes i sylwi oedd fi'n meddwl oedd yn eitha neis oedd gallwn ni rhoi um, enwi, enwau pentrefi mewn. Felly, so i roi ton refal mewn, rwy'n ni'n gweld bod rhai um, treigliadau o Tonrefail wedi dod mewn, ond hefyd i ni'n cael trefi fel Trebanog, Tonteg, Tonypandy, Treala ac yn y blaen. Trefi sydd yn agos yn daearyddol i Tonrefail. A o'n i'n meddwl bod hwn rili, really, rili really diddorol bod Mae y mewnbryniad yma yn ychwanegol i ystyr wedi gallu pigo lan pellterau daearyddol jyst o shwd y'n ni'n defnyddio'r yym geiriau yma yym yn ysgrifenedig, oedd e'n rili neis. A mae hwn yn digwydd i lot o llefydd, dim y llefydd mawr ond llefydd sort of canolog a fach, um, er enghraifft os o'n i'n rhoi rhywun yn y gogledd, so Pwllheli, um, ro'n i cael Porthmadog, Cynarfon, Abersoch ac yn y blaen. So, um, o'n i'n meddwl bod hwnna eitha nid. A'r, ar gair ola dwi eisiau rhoi mewn yw'r gair actores. Fan hyn mae'r deg gair agosa i gyd yn swyddi i wneud a perfformio, sy'n grêt. Heblaw am y gair actor, mae pob un o'r geiriau yma ar y ffurf benywaidd. Ac er nes i dweud, oedd hwn yn rhywbeth o'n i moyn pigo lan, o'n i moyn pigo lan taw y gwahan, y, y perthynas rhwng, uh, rhwng actor ac actores, a brenin a brenhines ac yn y blaen. Falla, dim digon o wybodaeth i ni gweld eto, ond falla mae'r model yma wedi pigo lan y bod y gwahaniaeth rhwng uh, rhyw yn fwy pwysig na'r gwahaniaeth rhwng y fath o swydd, a mae hynny gallu bod yn broblem. Mae angen i ni gofyn y cwestiwn, a does dim digon o wybodaeth, ond mae angen i ni gofyn y cwestiwn, oes na peryg bod trwy hyfforddi technolegau iaith heddiw ar Data'r gorffennol, i ni'n cyfrifol am adlewyrchu ac efallai atgyfnerthu um, agweddau a stereoteipau negyddol o'r gorffennol. Does dim digon o wybodaeth, ond mae hwn wedi digwydd mewn technolegau iaith ieithoedd eraill, ac efallai oherwydd bod cyn lleied o corpws 'da ni ar gyfer y Cymraeg, bod mwy o peryg fan hyn achos 'da ni, does dim 'da ni'r luxury o gallu hidlo allan um, pethau problematig. Diolch am rando. Yn y fideo nesaf, neu dangos chi'r mewnbliniadau ei hun, y vectorau ei hun, a sut ni'n gallu gwneud arithmetig gyda nhw. A na hefyd dangos chi'r cam nesaf yn y prosiect, sef cyfuno mewnbliniadau geiriau Cymraeg a mewnblinadu geiriau Saesneg i creu technolegau iaith dwyieithog sydd yn cyffrous iawn.